Hai chokwadi here chiking. Tumabebi utu tunonyepa manje su tumasasi twavo takutuziva manje. Ah, hazvizikane sha kanogona kachitaura chokwadi haa ah, bandazongo kati tsinzi nauone mumajiki ndobva ndakati muriromo haa ah, kaita kuvhundukira kawangu mm, haa ah, saka mamuchikapa roga kaking ah ko gaya ka wangu kanenge kakiswa namoyo zve haa apa ririmi rechitange richasvika kudumbu sha o oh, ipapo ndopa ndakakumakira haa wangu yoka unozonyanya kakuzvifonera kwacho yeshe angatadza neko kuzvifonera foni yacho ri yake he wakufarisa manje haa nhairasta ndikutaura neemereni musangohakira manimi mapedzere zvenyu zvekuda anawana vadii ayo mfaneyo ndotya kure neshoko kwezvo zveunyenga wana vadiki zvapindira papi kwepa nxa zvekushaya zve wanzwa kani kurambwa nemabhebhe ezera rako wakudanana nevana vadiki haa iyo sei musha kuenda motaura nezvekarodzi kako here Ah, hodzi chii chacho ndozvega ka zvaunogona haa iyo shayo harisi rodzi here haa iyo shayo kabhebhi kako kakaonda kuti ange munhu ari kufamba nesaidi so haa sha Kambebi kako kamuslender by covid chaiko. Ah, ah anditi mangwana wechikoro ndoda inonomuramba kamufara anditi ndozvamuri kuda haa ah, boys nasikadi kupindura mukafaiti kenyu ka but haa iwo se munhu ongozvimbawo nezvinhu zvisina basa iwo saka uda kutoenda kuramba bhebhi nekuda kwekanyaya kaka haa ah, wangokurawo iwewo haa ah, boys haisi pressure boys handi ndozvamuri kuda dai nonokaramba pasi mblika mufari eh munhu ona zvakukonzeresa manje siyana naye semu ah mpana anopenga mhani ndo type yeye ah munhu zvapera mhani chiko yo koyo munhu ngatimbosvika ka kumashops ah gaya kasi vanhu vari kubva kuholiday ngatimboenda timbonoona kuti ndiani nani ah ndanga ndamasuwa mastreets aya wangu kana zviyambana semu ndione juti rekubika nhasi anti usare uchibika sadza nemachangs isu tiri kudzoka shaa Eh, ko munhu ko machangizi acho kumakandireko pasi hayo mfana iyoyo takura ka iyoyo saka yoti ndimatakure nini manje usangobvunza zvinhu zvingorovhiazika wangu iyo mfana iyoyo takura machangizi ayo mani uri kutopedza nguva mani Haa iyo share asi ndomadya ndega here machangs acho. Honaka wangu ndindatenga futi machangs aya ndomatakura futi here wangu. Haa wona kuti mufana wangu wakura neside here. Haa iyo share iwe usati wange ndiwe gonotenga machangs paden iwewe. Haa mufana wemazuvano makusaiza manje ndatambisa mari yangu ndichikutengerai chikafu manje makuchishainira manje. Dai mari iyoyo ndatotengera mai marunga airtime zvazvitori nani. Haa munhu kana wakudaro wakukanganisa manje unotengerana neni chikafu here padeni ho Yoshewe ndodyirana newe sadza here nini taura mapfana imi ibvai apa mani mukutiitira noizi takurai tumachangs twenyu mubve pano izvezvi so Yoshewe inda kutobaya padeni saka hero remachangs dakurona rakumba Kilati anoyoyoyevo aiwa muzishamwari handikutembei moyo yenyu ndikuzviziva wangu wambotora achiita video neit vaona kuti a ah, quality yacho yakadhakwa then vohaya ti macameraman tomastreets vaona kuti a ah, chavanongogona chete ka kurova zoom in and zoom out but ukuzviziva here kuti une production team inonzi starlight creative multimedia iwe unoziva zvinoitwa neteam iri rinorova maphotographs rinorova mavideo shoots rinobatikira mawedding events rinobatikira mafuneral events iyo rinobatikira mabirthday parties ah, iyo team iri yakayakaona church service yenyuka ah, munofunga kuti ndivo vakagadzira camera but akuona chii chinongondwadza chinhu chidiki diki so iyo team iri rinorova masini manyama but rinobatarisa kamari kashoma shoma Ukuona chika sahwira wangu team rinokwanisa kuribata pawhatsapp panhamba dziri pazasi apa kana kuti tave kufonera havanonoki kudaira but zvamai manje unokwanisa futi kusubscribe pachannel yavo yakanzi starlight creative mot media yoselas kwewe chenji yangu iri kupiko mm, faya asi ndati hanzi kukupa here mari yenyu ee eh, ngaiuye mari yangu ndiri kutoida aa ah, iko kamudiro kacho kaunoita mari wangu ka aa ah, mawani Mm, mari vanoida rafu rasta zvoti kana parufu rwangu ka vakafeta kutondisecha kana homwe dzangu chete ah silas sika unokoda toigwa nemari muhomwe here uyu o oh, zvandiri kubva unotaura haa ah, king imi mamutambike nemi mimi haa ah, but nayo silas kuyo mari unochidiwo hafu a ah, sha hazvizikane sha pamwe ndoida kubraiba ngirozi kadzindipinze kudenga nebig deal haa silas zvimwe zvinhu tanga wafunga mhani usati wadhomoka zvamboitika kupi kwezvozvo aa boys kudhomoka kupi kukwa munongotaurawo imimi he makutondisaiza ka makutondononge mfana kudzo kanongosasa kwaasina kuswera ya ndokwauri kuenda ikoko ii abvo andifungisa sha uri kuona tem dze dzandakusiya pashopu dziye ndazosangana kana kutso munzira netwo minutes idzodzo anga akutodhomoka kudhara iya saka mfana iye chatova chirwere chaicho saka manje anga akuti chii manje hanzi seka bhutsu pavakapinda mubhawa vakabva wana blafidza vachinwa doro vaiziva ndokubva vasvika vachimusimudza nebhuruga vachiti hanzi handidi mwana wechikoro anonwa doro ah saka saka fidza akabva aita sei saka akangowa chiso akamira haa wangu blafidza semunhu anga akadhakwa ka akabva ajambira seka bhutsu huru vaiziva seka bhutsu vakabva vatadza kufema then vakazonunurwa nevanhu ndovakatozobata hondo yacho vaiziva eh. ah, saka ma one hanzi blacklids anga wakufamba uchiudza vanhu kuti hanzi dai musina kundibata ka ndaida uri svina zvidumbu iroro yeah but ivo se vanozozvinyanya sha eh vanenge vada kutozviona kunge ndo headmaster nemubhawa nemubhawa mezera mana haa ah, idzungu kani manje vakaramba wakadaro anofira mumoko evanhu ah boys munofunga kuti vachazozvidzokorodza vatodzidza ibaba so eh kuti kudaro haa ah, but tichaona mangwana haa ah, boys mangwana ndo mahwani manje kweri timu rakasikireko kuvhura zvikoro zvacho haa ah, nezimudhara riya riya haa ah, mahwani senge apa rane holiday ese risina kana mborova munhu ka haa anenge atori mahwani chaivo haa iyoyo manje sem wakachema chema kokuzoti silas aa but mudhara yoyo anongonditsomerawo mahara uye uyo haa maya hapana panopfungaira chihutsi pasina chigutswa haa mudhara yoyo ndiyakatokuonera chikadhi chako manje haa mundo ichocho ndochokwadi manje dhara reye rinenge riri kunyumwa kuti ndiye ari kudya mwana waro chete mm, haa mm, boys mungotsvagiridzawo nyaya pasina imi eh? anenge audzwa nani because pafashi katingori fona gamu chete vanhu anozviziva ko kwaari zve zvasvika sei problem yako iyoyo ndeyekuti unovenga chokwadi iyoyo saka iwe uri kuti gamu iyoyo anamboudza shamwari yake iya boys esha saka pari trick ka ah ma one saka imi boys mukuti kabutsa anozviziva here nini king amboti kabutsa anozviziva ndiani silas tati pamwe anogona chinyumwa chete nxaa hamuna kana nyaya boys muda kungonivhundudza kanditadze kuona bay wangu kamangwana wechikoro haa boo futi wangu chiri inozongofa waiziva sha ino haisi shiri sha ino imoyo sha idehwa sha haa bho tinenge tiripo haa iwewe ka ah, boys haa mukona chika boys ini ndiganibombaya kwa blaz kuti dambo inonokumbira ayen kugayaka kuti mangwana wechikoro ah kwewe munhu hauna wacha mainfom ako sei uchiziva kuti mangwana wechikoro apa achiri netsvina yelast tm chaiyo ee munhu itawo masirias usati wawacha mainfom ako haa ah, boys ini mangwana handisi kuenda kuchikoro a ah, kochii futi asi ukurwara e eh, anorwara chiko muna kubva unojasadza nemachangs uyu haa ah, sailasika pamwe pacho chingonyararawo mhani iwe kochiko blas chingotauraika haa boys ndakabhaisa zvekutodaro ka zvotodai mutori vamwe kamaregedza kutoenda zvenyu kuchikoro haa kana kutadza enda chikoro haa wangu taura nyaya yako shaa ututuma smoke idzi tinorwa negokoro hatingambotitadzi kuenda kuchikoro haa munhu uchingotaura kani nyaya yacho iwe kutsva kwendebvu varume vanodzimurana mani haa iyo mfana iyo uka kusi kutsva kwendebvu kau uku kutsva kwemurume uku eh. Eh, kana wakudaro manje ka wakutondiitisa curious manje haa ah, taura nyaya kutinzwa handidi kuziva here kuti kutsa akandidisa paassembly musi weyo yokuvhara vanhu vakandiseka handi iye anokrashira gamu saka manje ini ndaida murwadzisa manje gamu haa ah, saka ukaita sei munhu hasha ndaingoda kungomurwadzisa chete pandakabaya foni yangu handida kuziva ndasendera mapiki munhu asiriye sha munhu mapikisani ai ai ako amakatora na gamu uri kuseri kweadmin ah, iwe shayo saka kwamasenderani hasha kuna mr kabutsu Oh, ukuonaka Sam, uri kuonaka. Ndakambokuudzaiwo muchina anorwadziwa neni uyu. Ona seni namapikisa ekunaka bhutsu. Anoti kabhutsu andidzipe reni, ne? Anoti andidzipe reni. Ah, Silas, aya ndononzi mahwani manje. Unomaziva here anonzi mahwani? Aya ndiwo mahwani manje. Mwari baba kumusoro kudenga. Mukumuona kachiti asi anitengesa. Anitengesa. Saka yekabhutsu pakaona mapikisa acho akati chii? Mapikisa acho asati amaona. haasati ablutika haa silas ukutopedza nguva uchidovedza zvininipisi apa unofunga kuti mwari mwana mudiki here waunonyengedza neice cream donga utori mumwe ka watofonera gama atodhilita mapictures acho ekabhutsu asati amaona ya rega ndimufonere